מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט.
א גוטן אווענט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגע פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן איטערוויו מיט מיכאל יאשינסקי, ער ווערט אינטערוויאירט פון לאה שפורער לעוויט, די לאנג יעריגע אידיש לערערין און איבערזעצערין אין באסטען. מיכאל יאשינסקי איז אויך נישט קיין פרעמדער ביי אונזער פראגראם מיר האבן אים אינטערוויאירט עטליכע מאל וועגן פארשידענע אונטערנעמונגען זיינע אויף דער יידישער גאס, לעצטנס איז ער בארימט אויף דער יידישער גאס מיט זיין איבערזעצונג פון א ביכל פון א שרייבער מיטן נאמען יאנאס קרעפל, דאס בוך הייסט אויף ענגליש Adventures of Max Spitzkopf, The Yiddish Sherlock Holmes. און וועגן דעם אלץ וועט איר הערן אין דעם אינטערוויו. האט הנאה. געהאט א גרויסע הנאה פון די מעשות און אפילו איך בין געווארן אפילו פארכאפט און כ'האב נישט געקענט עס אוועק לייגן ביז איך בין דערגאנגען ווי אזוי שפיצקאפ וועט אויסלעזען די צרה און ווי אזוי מען וועט כאפען דעם גנב און דעם רוצח און אזוי ווייטער. יא, דאס איז דאס פרייט מיך זייער צו הערן אז זיי זענען פארכאפנדיג, דאס איז טאקע דער ציל פון אזעלכע מעשות, מען האט רעקלאמירט די מעשות אמאל מיט אזעלכע ווערטער ווי פארכאפנדיג, שפאנונגס ראמאנען, אז דאס זאל זיין עפעס פול מיט שפאנונג וואס מען קען. יעפס נישט ווארטן ביז צום סוף און ביז ביז מען וועט ווערן באקוועם אז אלצדינג איז גוט און אז מען איז מען האט געפונען די פארפאלגטע מענטשן און אזוי ווייטער יא. ווי קומט עס אז א יונגער אמעריקאנער איד האט זיך אזוי פארנומען און געקומען צו אזא הויכע מדריגה אויף פון אידיש, פארנומען מיט אידיש, ווי קומט עס און ווי אזוי האט ער עס, האט איר עס דערגרייכט? נו ערשטנס רינט די שפראך ביי מיר אין די אדערן, וואלט איך געזאגט אז דאס האב איך פון אלע צדדים פון דער משפחה, די אלע זיידע באבעס האבן גערעדט אידיש, איין באבע וואס האט געהייסן עליזאבעט ווייס, Elizabeth Elkin Weiss, איז געווען טאקע א פארברענטע אידישיסטקע, זי איז געווען זייער פאראינטערעסירט אין דער שפראך און האט געהאט אידישע ביכער און אידישע פילמען וואס איך פלעג הנאה האבן פון זיי ביי איר אינדערהיים און זי האט מיך אסאך געלערנט זי האט אויך גערעדט אידיש מיט דער אנדערער באבען, איז די צוויי באבעס האב איך געהערט ווי זיי רעדן אידיש צוזאמען, דאס איז געווען זייער בשותפות'דיגע שפראך, און די באבע איז אויך געווען, די עליזאבעט איז אויך געווען אן אקטריסע אזוי ווי איר מאן מיין זיידע, און דאס האט מיך אויך אינספירירט, איז איך האב דאס עפעס גע'ירש'נט פון זיי דאכט זיך, סיי מיין אינטערעס אין אידיש סיי מיין אינטערעס אין טעאַטער, יאָ. און איר האָט זיך געלערנט, פֿאָרמאַל געלערנט ייִדיש? יאָ, נאָך עטלעכע יאָרן, ווען איך בין געווען אין מײַנע צוואַנציקער יאָרן, האָב איך אָנטייל גענומען אין אַ שפּראַך-קורס בײַם ייִדישן ביכערצענטער. דאָס איז געווען מײַן ערשטער פֿאָרמעלער קורס, און דער זומער נאָך דעם, אין דער ווילנער זומער-פּראָגראַם. און דאָס איז געווען דער אָנהייב פֿון זייער א פרייליכן וועג פון אידיש וואס דויערט שוין, וואס גייט שוין צען יאר וואס איך פארנעם זיך מיט אידיש. וויאזוי האט איר געהערט וועגן דעם בפערשן שרייבער קרעפל, ווי ער הייסט, יונס קרעפל? איך פארנעם זיך אויך מיט דער אידישער ליטעראטור, אבער פון יונס קרעפל האב איך קיינמאל נישט געהערט. צוערשט דאכט זיך דורך באשעוויס'ן, וואס באשעוויס איז געווען אין זיין יוגנט א גרויסער אנהענגער פון קרעפל'ס מעשות, פון די שפיצקאפ מעשות, און ער דערציילט וועגן זיי אין זיינע זכרונות, איך קען טאקע לייענען דעם ציטאט פון זיינע זכרונות וואו ער דערמאנט די שפיצקאפ מעשות, דאס איז געווען אין זיין יוגנט, ער איז געבוירן געווארן אין נײַנצן צוויי און די העפטן, די דעטעקטיוו מעשות זענען, מען האט זיי ארויסגעגעבן אין נײַנצן אַכט, צו ערשט איז ער איז געווען א יונג קינד ווען ער האט זיי געלייענט, אפשר צען יאר, אפשר איז עס געווען אפאר יאר נאך זייער ערשטער פובליקאציע, אבער ער שרייבט, איך האב אנגעהויבן לייענען די דאזיגע צייטונג וואו מיין ברודער האט פארעפנטליכט געשיכטעס און איבערזעצונגען, איך האב. געלייענט אַלץ מיט אַ מאָל, לעמאַנען, דאָסטאָיעווסקיען, בערגעלסאָנען, און די דעטעקטיוו-געשיכטעס פֿון שערלאָק האָלמס און מאַקס שפּיצקאָפּף. אין מײַנע אויגן זענען זיי, זענען די דאָזיקע דעטעקטיוו-געשיכטעס געווען הויכע קונסט. זיי האָבן מיך איינפֿאַך פֿאַרקישופֿט. ביז הײַנט איז מיר געבליבן אין זיכּרון אַ זאַץ פֿון אַזאַ העפֿט, אַן אונטערשריפֿט אונטער אַ צייכענונג, ס'שטעלט פאָר ווי מאַק שפּיצקאָפּף און זיין געהילף פוקס איבערראַשן אַ באַנדיט מיט רעוואָלווערן, און דערביי רופט אויס מאַק שפּיצקאָפּף די ווערטער, האַלט, שורקע, דו ביסט פאַרראַטן! די דאָזיקע נאַיִווע ווערטער האָבן געקלונגען אין מיינע אויערן ווי הימלישע מוזיק, איך האב אין זיי אריינגעלייגט מיין גאנצע קינדערשע פאנטאזיע. איז דאכט זיך אז זיי האבן שטארק אינספירירט זיין פאנטאזיע און ער איז שפעטער געווארן אזא גרויסער מחבר. איז דאס דורך באשעוויסען מיין איך. דאס איז געווען מער ווייניגער דער איינציגער אופן ווי מען האט געקענט דעם נאמען פון קרעפל און פון מאק שפיצקאפף, און אזוי האב איך אויך געוואוסט וועגן זיי אבער קיינמאל נישט געלייענט, ביז מען האט אין ביכער צענטער באקומען א נוסח פון די ערשטע פינף מעשות, און איך בין דעמאלט געווען א סטיפענדיאנט ביים ביכער צענטער, געארבעט דארט, און אנגעהויבן לייענען און איבערזעצן, דאס איז געווען אין צוויי טויזנט אַכצן. אה, איר האט גענומען ליינען און באלד איבערזעצן? איר האט זיך, יא? יא, איך בין געווען זייער פאראינטערעסירט אין זיי, צו אנטדעקן וואס וואס שטייט אין די מעשות וואס זענען מיסטעריעז, אבער אויך אליין זענען זיי געווען אביסל מיסטעריעז, די דאזיגע קליינטשיגע העפטן מיט די וואונדערבארע אילוסטראציעס, יא, און געווען זייער נייגעריג.
יא איך קען פארשטיין, יא איך קען פארשטיין, איך האב אסאך סינגערין געלייענט אבער כ'האב קיינמאל נישט דערגאנגען צו זיין זיינע ווערטער וועגן דעם, אינטערסאנט, גוט, איז דאס געווען איז דאס אייער ערשטע און איינציגע איבערזעצונג אדער האט ער האט ער אנדערע שרייבערס איבערגעזעצט? ס'איז נישט מיין איינציגע, איך האב טאקע היי יאר נאך א ביכל וואס איז ארויס אין דעם זעלבן סעזאן, דאס איז די זכרונות פון דער גרויסער אקטריסע אסתר רחל קאמינסקא, דאס ביכל הייסט The Mother of Yiddish Theatre, Memoirs of Esther Rachel Kaminska, איז דאס האב איך אויך איבערגעזעצט די לעצטע עטליכע יאר, און עס איז מער ווייניגער א צופאל אז דאס איז ארויס אין דעם טאקע אין די זעלבע צוויי חדשים ווי שפיצקאפף איז יא. יא, שפיצקאפף, איר זאגט אז ער האט געשריבען נײַנצן אַכט

די פופט עס זענען דא פופצען מעשות אין דעם ביכל, דאס זענען די איינציגע שפיץ קאפ מעשות וואס זענען פאראן אויף דער וועלט. יא, ער דערמאנט ביים סוף, קרעפל דערמאנט ביים סוף פון יעדער העפט די קומעדיגע מעשה אז די

אנדערע העפטלעך אזעלכע פון שפאנונגס מעשות וואס האבן נישט צו טון מיט דעם העלד שפיצקאפף, זיי האבן אנדערע טעמעס, איינער הייסט דער איידעם א מערדער, אדער די פארבארגענע זילבער רובל, עס זענען דא אנדערע אין דעם סטיל וואס ער האט אויך געשריבן אבער נישט קיין שפיצקאפ מעשות זענען זיי יא. אקעי די שפיצקאפ זענען גאר פארכאפענדיג אפשר ווייל איך האב אינזינען דעם שרלאק האומס אויך און סאיז האט געמאכט מיט דעם פוקסען פונקט ווי שרלאק האומס האט געהאט זיין באגלייטער און אזוי ווייטער זייער אינטערסאנט און. וואס נאך האט מיר זייער געפאלן איז אז די טעמעס זענען די עטליכע פון די מעשות זעהט מען מיט וואס אידן האבן זיך געמוטשעט אין דער צייט, און אנדערע קען מען נאך האבן אין ביז היינטיגע צייטן, צום ביישפיל גערויבט צום שמד כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז דאס איז דאס איז א געווען א צרה אין אין די יארן און יא דאכט זיך אז יא. יא וואס נאך און. יא יא טאקע מען האט עפעס ער האט געכאפט די מעשות עפעס די אינספיראציע פאר זיי פון די צייטונגען פון דעם וואס איז פארגעקומען אין דער צייט אין צענטראל מזרח אייראפע, יא מען האט טאקע מורא געהאט פון פאגראמען, פון אז מען וועט פארכאפן די מיידלעך און פארקויפן, יא און אזוי ווייטער, יא. יא, און וואס? דרייפוס פראצעס איז נאר געווען מיט אפאר יאר פאר די מעשה, און דאס איז אויך, מען דערמאנט די דעם דרייפוס פראצעס אין איינער פון די מעשות אין דער שפיאן, יא. אה יא יא יא יא כ'געדענק יא, און אין אן אנדערע מעשה, גאט צו דאנקען האבן מיר היינט נישט, און איך האב זיך, אבער איך האב זיך גע'חידוש'ט אז אין דעם צוואנציגסטן יאר הונדערט האט מען נאך געהאט מורא פאר עס איז פארגעקומען די בלוט בלבול, כ'האב געמיינט דער בלוט בלבול איז פון מיימאנעדיס צייטן פון די צוועלף הונדערט פון די דרייצען הונדערטער יארן און ביז דער מאדערנע, אין דער מאדערנע וועלט האט מען נאך גערעדט פון אז אידן מאכן, נעמען איז בלוט פון קינדער און מאכן מצה. אוואדע אוואדע, צום באדויערען איז דאס א מעשה אן א סוף, כ'מיין אז עס זענען דא וואס גלייבן נאך אלץ אין אזא מעשה, איז אבער יא דאס קומט דאס איז טאקע א וויכטיגער טייל פון איינער פון די מעשות, דאס בלוט בלבול, The Blood Libel, וואו עס קומט פאר נישט נאר אזא בלבול נאר אויך א פאגראם. יא, עטליכע פון די מעשות, כאטש א טייל פון זיי זענען אויך אביסל הומאריסטיש, אמאל זענען זיי אויך גאר פינסטער און שרעקליך טאקע. יא יא. גרויזאם. א אנדערע אן אנדערע מעשה וואס איז געווען פארכאפעדיג און און דאס קען מען טאקע נאך טרעפען אין אונזערע צייטען די די מעדשען הענדלער וואס מען האט פארכאפט מיידלעך אין עס אריין געפירט אין פראסטעטושען און הייזער און דאס איז קען זיך טרעפען אמאל. אוואדע אוואדע, דאס איז צום באדויערען נאך אלץ א גרויסע צרה אויף דער וועלט. יא, דער מעדכען הענדלער, דער פלעש פעדלער ווי איך האב דאס איבערגעזעצט, דאס איז געווען פון א צייט וואו מען האט פארכאפט אידישע מיידלעך פון די שטעטלעך

די העלדן פון דער מעשה אין אזא בארדעל אין שטאמבול איז דאס קומט דאס איז א עפעס א טראפ עפעס וואס קומט פאר אין עטליכע מעשות פון דער צייט ווייל דאס איז געווען טאקע דער אמת דאס איז געווען אן אמת'ע פראבלעם יא. יא, און יא, און אויך איז מיר געווען אינטערעסאנט ווען זיי האבן גערעדט צווישן זיך אמאל און דערמאנט פוילישע אידן, ווי זיי זענען אנד אז זיי זענען אביסל אנדערש פון זיי, זיי זענען געווען וואס? גאלע וויענע מער דייטשישע אידן, יא האבן זיי גערעדט אזוי, כ'האב נישט געוואוסט אז די אידן אליין האבן זיך געהאלטן אזוי באזונדערדיג און גאלע יא.
גאליציאנע זיי הייסן, און עס איז אינטערעסאנט ווייל די פוילישע אידן האבן נישט געהאלטן פון די גאליציאנע אידן. יא, ס'אינטערעסאנט וואס קרעפל איז אויך געווען עפעס צווישן צוויי וועלטן, ער איז געקומען פון א שטעטל וואס הייסט דראהאביטש וואס איז היינט אין אוקראינע אבער דאס איז געווען טייל פון גאליציע, אין א חסידישער משפחה אבער מיט דער צייט געווארן א. אן עלעגאנטער ווינער מאן, און ער האט געוואוינט אין ווין און געארבעט פאר די רעגירונג פון דער עסטרייכישער אימפעריע, און נאכדעם פאר דער עסטרייכישער רעפובליק, ער האט געארבעט אין דעם דיפלאמאטישן קארפוס, איז און.

יא, און און קרעפל'ס שרייבען די די מעשות, ווי הייסן זיי, די די פיקציע מעשות האט אים גארנישט געשאדט, אבער ס' ס'האט אים געשאדט, אבער ס'האט אים צוגעגעבען כבוד, ווייל איך ווייס. יא, ס'טאקע אן אינטערעסאנטע פראגע, ווייל

איז איך מיין אז צוליב דעם וואס ער האט געוואלט יא קריגן א פרנסה געלט פון שרייבן אזעלכע פארכאפנדיגע מעשות און ער איז אויך געווען אויף עפעס אן אופן שטאלץ מיט זיי און ער האט אין זיי אריינגעלייגט אסאך מי אוואדע שעפערישע מי אבער יא מען האט נישט געשטעלט זיין נאמען אויף דעם און דאס איז מסתמא געווען זיין באשלוס ווייל ער האט סיי געשריבן די מעשה סיי געארבעט פאר דעם פארלאג, דאס איז געווען דער פארלאג פון זיין שווער, ער האט חתונה געהאט מיט העלענע פישער וואס איז געווען די טאכטער פון יוסף פישער, און דאס איז דער פארלאג וואס האט ארויסגעגעבן די מעשות. יא. יא, מ'קען יא, ס'פארשטייט זיך אז ער, עס האט אים געפאסט גיכער צו זיין אן אקעדעמישער שרייבער ווי אזעלכע טאג טעגליכע מעשות. יא, מען האט, איז כאטש די מעשות זענען געווען זייער פאפולער, מען האט זיי באטראכט ווי שונד, ווי עפעס ווערטלאזע כמו ליטעראטור, איז יא, ס'איז געווען א שווערע זאך. יא, און א סינגער, א סינגער האט זי באקרוינט. פונקט אזוי. באקרוינט.
איך, מאיר האט מיר געשיקט צוויי, צוויי מעשיות, כ'האב געוואלט לייענען אין אידיש א מעשה, צו זען ווי ס'קלינגט פאר אין אידיש, און יא, כ'האב געזען אז דער וויענער אידיש איז געווען גאנץ אנדערש פון וואס איך מיט פון דעם אידיש מיט וואס איך בין באקאנט, און און מסתם איר אויך, איך ווייס נישט אויב דער דער אויסלייג, די ספעלינג פון די ווערטער אזוי. די הייז, וואו מען קען אריינשטופען א היי און וואו מען קען אריינשטופען אן אייען, און איך אליין קום פון אהיים וואס איז געווען נישט גאליציע, פוילענד, אבער אסאך מיט מיט אייען, און ווען איך רעד מען האט מיך באמערקט אז איך אליין לייג אריין אסאך בענקען אנשטאט בענקען, און וואו מען קען אריינשטעלן אריין, וויל איך וויסן פרעגן, סאו דאס דער אויסלייג דער אנדערע זיין ווי יענער אויסלייג ביסל דייטשמעריש האט דיר געמאכט שווערער דאס לערנען?
אפשר ביים סאמע אנהייב, אבער מען ווערט צוגעוואוינט צו דעם, ווען מען ארבעט אויף דעם טאג איין טאג אויס, יעדע נאכט ביז שפעט אין דער נאכט, מיט זיין שפראך, מען ווערט זייער צוגעוואוינט צו דעם, און מען הייבט אן דערקענען ווערטער בעסער, און דערקענען זיין סטיל בעסער, איז יא.
אבער האסט נישט געטון, איר האט זיך געטון אן עצה פאר אלעס. יא אוודאי.
יא ס'איז געווען א פארגעניגן צו זיך זיך צו באקענען מיט מיט אן מיט מיט א מחבר אויף זייער א טיפן אופן און זיך צו באקענען מיט זיין שפראך און זיין סטיל. יא דאס דאס איז א דאס איז טאקע די מחיה פון איבערזעצן. יא, סאו דאס איז, איר האט איבערגעזעצט די פֿופֿצן מעשות? יא.
און ער, ער האט געשריבן אסאך מער? איר האט נאך וואס איבערצוזעצן? יא ער האט, איך האב געפונען ביים סוף פון אן אנדער ביכל זיינס א רשימה פון די פארשידענע העפטן וואס ער האט ארויסגעגעבן, און זיי זענען אלע צוויי און דרײַסיק זייטלעך לאנג אזוי ווי די אריגינעלע שפיץ-קאפ מייסעס, און יא, פון פארשידענע טעמען, חסידישע מייסעס, מייסעס פון דער ערשטער וועלט מלחמה, פארשידענע לעגענדעס און מייסעס פון פארברעכן, עס איז דא, איך האב איבערגעזעצט נאך איין מעשה זיינע וואס איז נישט קיין שפיצקאפ מעשה ווייל סט געווען א אקאדעמיקער וואס ער פארשט די הארעמס פון די אטאמאנישע סולטאנען זייערע פארשידענע ווייבער און קרעפל האט אויך א מעשה וועגן דעם וואס קומט פאר אין צפון אפריקע א אידיש מיידל איז פארכאפט פון דער אידישער געגנט און מען ברענגט זי אין דעם הארעם

יא, איך ווייס אז איר האט זיך אויך פארנומען מיט אנדערע ווינקלען אין דער יידישער קולטור, איך האב געלייענט אדער געהערט פון ווער, איך געדענק שוין נישט וואו, אז איר האט אליין א פיעסע געשריבן. יא, געשריבן. און מ'האט געלט אויף דער בינע? יא. יא, איך האב טאקע געהאט אן אינטערוויו מיט אפאר יאר צוריק וועגן אן אנדער פיעסע מיינער מיט מאיר דויד'ן, דאס איז געווען מיין פיעסע די בשורה לויט חיים, The Gospel According to Chaim, וואס איך האב געשריבן אויף אידיש, דאס איז א פול לענגיקע דראמע אינגאנצען אויף אידיש מיט דריי פארשוינען און מען האט דאס גע אויפגעפירט אין ניו יארק איך האב אויך געשפילט אין דעם מיט ניו אידיש רעפ און לעצטענס האב איך פארענדיגט שרייבן א נייע מוזיקאלישע פיעסע וואס הייסט סודה פון די זיבן זינדיגערס וואס מען האט געהאט א פירלענונג דערפון אין אנהייב פון דעם זומער, לעצטן זומער, פיסט אוו די סעווען סינערס, וואס איז אויך אינגאנצן אויף אידיש, איז יא.
יא, זייער שיין, ס'איז זייער, און איר וועט מיר זיין, איר וועט מיר נישט באשולדיגן אז איך וועל זאגן אז איר איר זענט אביסל ענדליך אליין צו קרעפל מיטן פעאיגקייט, האט געווען האט זיך געווען אויף אסאך בינעס און ער האט אין פארשידענע רעדער נישט נאר איבערזעצן שרייבען א פיעסע איז נישט קיין קליינע זאך, איך געדענק טאקע איך האב עס געזען אין צייטונג.

מצבה, צענטראל פרידהאף אין דעם בית עולם אינעם פעלד אין ווין, וואו עס שטייט אויף דער מצבה איש האשכולות אדער איש האשכולות שהכל בו, דאס הייסט א מענטש פון פארשידענע פאכן וואס אלצדינג ליגט אין אים, שהכל בו, ער איז געווען אזא כל בו'ניק וואס ער האט געקענט אסאך אויפטון, געקענט אסאך שפראכן, געהאט פארשידענע פאכן, און יא, איז געווען א גרויסער מענטש. אוי, אפשר דערפאר האט איר זיך צוגעטשעפעט, טשעפלין, און אין קרעפל האט ער געשריבען האט אנגעהויבען אין נײַנצן אַכט צו ווען און און און ביז כ'ווייס כ'ווייס ווי ער איז נעבעך געשטארבען געווען פארכאפט פון די נאציס דארט אוי.
יא. ברויך אויף זייער
געדענקען. יא אבער ווען ביז ווען ער האט געשריבען די שפיץ קאפ מיינסט עס אין די צוואנציגער יארען אין אזוי. יא אין די ערשטע יארען פון די פונעם צוואנציגסטען יאר הונדערט איז מען האט זיי מסתמא ארויס געגעבען מערסטענס אין נײַנצן אַכט איז אין די יארען פאר דעם נאכדעם איז האט ער זיך איבער געצויגן קיין ווין, געווארן א באאמטער אין די רעגירונג, סוף כל סוף יא פארכאפט פון די נאציס, געהארגעט געווארן אין דעם ק ז בוכענוואלד.
This is WUNR Brookline.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
חשוב'ער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז דאס אידישע קול. פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידערזען. אויב איר איר א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב ער זעהט שווער, אויב ער איז דרוק פארקריפלט, JBI קענען העלפן מענטשן האבן א צוטרוי צו אידישע לעבן, לערנען און קולטור. טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף www דאט jblibrary דאט org, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ

און וואס נאך איז יא און איר האט דעם יא דעם דייטשישע ס'איז אינטערעסאנט אז די איך ארבעט מיט אן אנדערן מיט א סטודענט און ער איז אן היסטאריקער לערנען מיר די צייטונגען פון די צוואנציגער יארן אין אמעריקע, און זייער אינטערעסאנט אויב מסתם זענען די שרייבערס געווען פון דייטשלאנד ווייל אין זייער אידיש האבן זיי דעם זעלבן די זעלבע זאך מיט די ה'ס אין די. דו ווייסט אז ס'איז געווען אזא סטיל, ס'איז געווען אויך א צייכן פון ראפינירט שרייבן, אז אזא דייטש מערישע ארטאגראפיע אויב מען האט געשריבן לויטן נוסח פון דייטש איז דאס האט דאס געגעבן עפעס א טעם פון ראפינירטקייט צו דעם שרייבן איז נישט אלע געווען פון א דייטש רעדנדיגער סביבה, אבער דאס איז געווען א סטיל וואס זיי האבן געוואלט דערגרייכן עפעס, אבער יא, קרעפל האט יא געוואוינט אין אזא דייטש רעדנדיגער סביבה, יא. יא, און ס'אינטערעסאנט, איך האב געזאגט, האט ער געהאט קינדער וואס האבן געהייסן קרעפלעך?
ניין, אבער יואל טייטלבוים דער חסידישער רבי וואס ער איז געווען דער סאטמארער רבי ער שרייבט וועגן די שפיצקאפ מעשות אין זיינע אייגענע זכרונות ער געדענקט ווי מען פלעגט לייענען און איינשלינגען קרעפל'ס מעשות ווי קרעפלעך און ער זאגט אז דאס איז ער וויצלט זיך ווייטער אז דאס איז געבליבן אין דעם קרעפל פון זיין זיכרון, עפעס אינעם קרעפל פון זיין קאפ, ער האט געדענקט אז מען האט געלייענט אן א שיעור קרעפל מעשות און דאס איז געבליבן ביי אים אין קרעפל, און דאס איז געווען פאר אים מאדנע און נישט אזוי נישט קיין פיינע זאך אז מען האט געלייענט אזא טרעפענע ליטעראטור און דאס געהאלטן פאר כמעט הייליגער קונסט ווי מען פלעגט דאס לייענען און איין זאפן און יא. יא דאס איז א גאנץ אנדערש צו הערן צו האבן אזא ערלויבונג פון די טייטלבוימס. יא
יא אבער טאקע א זאפטיגער נאמען קרעפל, יונה'ס קרעפל אדער יונה קרעפל. יא און ס'איז טאקע אן אנדערע וועלט און אז יא אז זיי האבן זיך געלאזט ליינען די מעשות איז גוט. אקעי, וועל איך זיך צוהערן. יא, פון וועלכע מעשה האט איר אויסגעקליבען מיכאל? פון דער ערשטער גערויבט צו דער שמד. אוי יא, דאס איז געווען גאר אינטערעסאנט. איז דאס איז פון דעם קלימאקס, פון דעם הויכפונקט, פון דעם שפיץ פון דער שפיץ קאפ מעשה, דאס איז יא, א אידיש מיידל איז פארכאפט געווארן און גערויבט צו דער שמד, א גוי האט זי ליב און פארכאפט זי פון איר משפחה'ס היים און פרואווט זי צו אפצושמד'ן ווייל ער וויל מיט איר חתונה האבן און זי מוז זיין פון זיין גלויבן, אבער סוף כל סוף געפינט דער דעטעקטיוו און פוקס די א בייזע חברה וואס האט זי פארכאפט, און דאס וועל איך לערנען די סצענע איז. אפשר צו ערשט אויף אידיש? יא. גוט. איבער צוויי שטונדן זענען שפיץ קאפ פון פוקס געריטן אין שטארקסטן גאלאפ. פוקס איז עטליכע מאל פונעם פערד אראפגעפאלן, אבער עס האט אים גארנישט געשאדעט, ווייל ער איז געפאלן אין דער ווייכער בלאטע אריין. די פערד האבן געסאפעט און זענען געווען באגאסן מיט שוועס, פון די מיילער האט זיי ווייסער שוים גערונען, אבער שפיץ קאפ האט זיי אלץ שטארקער געטריבן. ענדליך האבן זיך באוויזן די ערשטע הייזער פון קראקע. עס איז געווען געגן צוויי אזייגער ביינאכט. די שטאט איז געלעגן ווי אויסגעשטארבן. פון קיין איינציג פענסטער האט זיך געלייכט, און נאר די פאר גאז-לאמטערנס האבן די פינסטערניס אביסל באלייכטעט. דער הימל איז ווידער באדעקט געווען מיט שווארצע כמארעס, און א קאלטער דריבניטשקער רעגן האט די רייטנדע געשטאכן אין פנים. ווען מיר זאלן נאר נישט צו שפעט קומען!

פוקס האט מיט זיין שארפן בליק תיכף דערקענט אז דאס איז די באקאנטע דראשקע, און א ווינק געגעבן צו שפיצקאפף. האלט די פערד! האט אים שפיצקאפף צוגערופן, און איז אראפגעשפרונגען פון דעם פערד מיט דער גרעסטער שנעליקייט דורך די פלאנטאציעס געלאפן ביז צום טויער פון דעם פעליציאנער קלויסטער. ער האט קוים צייט געהאט זיין רעוואלווער צו ציען, און שוין איז די דראשקע אנגעפארן פאר דעם טויער.

איז.
זייער שיין, זייער זייער שיין, און און איר וועט, סאו דאס ביכל איז איז יעצט דא, מען קען עס קויפן, איך האב ליב צו געבן ביכער אלס מתנות.
יא זיכער, יא חנוכה קומט און באלד, און דאס איז שוין גרייט צו קויפן, מען קען דאס געפינען אויף אין אידשן ביכער צענטערס.

באשלאסן דאס צו בייטן אביסל אין אונזער איבערזעצונג, ווייל דארט אויף די אריגינעלע שטייט דער ווינער שערלאק האלמס, אבער אויף אונזער ביכל שטייט דער אידיש שערלאק האלמס,
ווייל מיר מיינען אז דאס איז אפשר אביסל וויכטיגער. יא, איך בין מסכים. דאס איז וויכטיג אין קעפל. יא, אינטערעסאנטע מעשות און אין א אין א וואונדערבארע איבערזעצונג, א שיינעם דאנק! א שיינעם דאנק דיר, ס'איז געווען א פארגעניגן צו שמועסן מיט דיר, אויך צו אויך איבערצוזעצן די מעשות, און איך האף אז דאס וועט ברענגען אסאך פארגעניגן אונזער לייענערס. יא, איך מיין אז אלע אידישיסטן וועלן זיך מחיה זיין צו ליינען, דאס איז זייער גוט. יא, און וואס נאך זאלן מיר, יא איך קוק אויס איר זאלט זיך נעמען צו דער ארבעט און ווידער איבערזעצן זיינע, דו מיינסט עס אויף אידיש? קען איך כאפן אין ביכער סענטער?
איז צום באדויערען האט מען נאך ניט דיגיטיזירט די אלע מעשות, מען קען געפינען איין מעשה אויפן וועבזייטל פון דער נאציאנאלע ביבילאטעק פון ישראל, דארט האט מען די מעשה דאס בלוט בילבל, אבער דער ביכער צענטער האט נאך נישט דיגיטיזירט, יעל האט אויך. אלע פופצען מעשות מיין איך, און זיי האבן אויך נישט דיגיטיזירט, איז האפענטליך מיט דער צייט וועט מען דאס יא טון, ווייל מען זעט אז ס'איז דא אינטערעס אוודאי יא. א דאנק מאיר'ן וואס דו מאכסט דעם אידישן קול. יא, און א דאנק פאר דעם געלעגענהייט זיך צו טרעפן מיט מיכל'ען. פאר מיר אויך. יא יא. א דאנק אייך ביידן. יא, לאמיר זיך טרעפן אין גוטע אופנים און שמחות. אויף שמחות, אמן. יא, אויף שמחות, יא. יא, געזונט און שמחות, צוויי וויכטיגע זאכן. אמן, יא.
גוט, זייט געזונט און שטארק. זיי א פרייליכן חנוכה. א פרייליכן חנוכה.